A sech, dëst Gesetz geet un d'Substanz vun der Privatsphär, dem Dateschutz an eise Grondrechter, de Staatstrojaner. Et geet ëm Vertrauen, ëm Muecht, ëm d'Fro, wou d'Grenz tëscht Sécherheet a Fräiheet leeft. Et geet ëm d'Iwwerwaachung iwwer digital Mëttel. Dat ass schonn eng empfindlech Kompetenz, déi an d'Privatsphär agräift. Mat dësem Projet zum Staatstrojaner geet d'Regierung ze wäit. Et geet net nëmmen ëm d'Oflauschtere, mee et geet ëm déi sougenannten informatesch Daten, also am Kloertext de staatlechen Hacking vu Computeren a vu Smartphonen. Dat sinn déi sougenannte Staatstrojaner. D'Gesetz erlaabt domat, datt d'Autoritéiten digital Apparater vu Bierger kënnen infiltréieren iwwer Kameraen, Mikrofonen oder Späichermedien, fir un déi Daten ze kommen. Dëst ass eng extrem Intrusiv Moossnamen, wéi d'Oflauschteren a Filme vu Wunnengen oder Autoen, war bis elo op Terrorismus a Staatssécherheet limitéiert. Dës Regierung wäert et breet opmaachen. Elo ginn se op eng breet Lëscht vun Delikter ausgedeent. Dat geet doriwwer eraus, wat bis elo an engem Rechtsstaat als verhältnesméisseg gegollt huet. Wéi ech schonn de fënnefte Juni an der Justizkommissioun gesot hat, ass dëst kee klenge juristeschen Detail, mee e Paradigmewiessel, an dat zum Negativen. Et geet net méi nëmmen ëm d'Bekämpfung vu Kriminalitéit, mee ëm d'Grondfro, wéivill Kontroll de Staat iwwert seng Bierger an hir Privatsphär soll kréien. An all nei Befugnisser, déi emol agefouert goufen, si bliwwen a se ginn ëmmer méi breet interpretéiert duerno. Mir wësse jo, wéi esou Softwaren, esou Tools funktionéieren. Softwaren, huele mer Pegasus, kënnen all Mikro, all Kamera an all Debat an anengem Handy aktivéieren. Si ginn och do agesat, wou se net sollen agesat ginn. D'Erfarungen aus anere Länner weisen dat däitlech. A grad do läit d'Gefor. D'Grenz tëscht enger geziilter Enquête an enger flächendeckender Iwwerwaachung ginn ëmmer méi dënn. Mir gesinn och d'Gefor fir de Quelleschutz. Wann d'Justiz oder d'Police d'Méiglechkeet kritt, all Kommunikatioun ofzelauschteren, da gëtt et e reelle Risiko fir Journalisten, Affekoten, Politiker, Whistleblower an Aktivisten. An d'Fräiheet vun der Press an de Schutz vun den Informanten dierfen net ënnert d'Rieder vun engem techneschen Apparat kommen, deen ëmmer méi déif an eis Privatsphär agräift. Wann de legale Kader méi breet gëtt, gëtt och d'Iwwerwaachung méi breet. Déi nei Moossname produzéiere riseg Datevolummen, déi analyséiert musse ginn. A jiddereen, dee mat der Realitéit an der Police oder an der Justiz schafft, weess, datt déi Kapazitéiten haut schonn iwwerlaascht sinn. Eng Software Léist keen Personalmangel, eng Spionagetechnologie ersetzt keen Enquêteur. Äre Staatstrojaner muss och ausgelies ginn, an Dir wäert jo hoffentlech dofir net kënstlech Intelligenz benotzen. Déi Prioritéite stëmmen och net. Amplaz ëmmer méi technesch Iwwerwaachung an Datesammlung ze maache sollte mir d'Police um Terrain stäerken, si vun administrativen Aufgaben entlaaschten an hir d'Presenz bei de Leit verstäerken. D'Sécherheet entsteet net duerch e Staatstrojaner. D'politesch Kontroll bleift och onkloer. D'CNPD seet, si wier net zoustänneg. Autorité de contrôle judiciaire nennt et eng politesch Decisioun. Dat heescht am Fong, keen iwwerwaacht d'Iwwerwaachung. An dat ass grad an engem Rechtsstaat ganz problematesch. Och op europäeschem Niveau Ass deen kloer? Mir Piraten am Europaparlament hunn se eis géint d'Chatkontroll an och géint déi Pegasus-Systemer ëmmer agestallt. De Pirat Patrick Breyer huet gesot, mir dierfen d'digital Privatsphär vun de Bierger net zerstéieren am Numm vun der Sécherheet. D'Pegasus-Enquête am Europaparlament huet confirméiert, datt dës Tools a verschiddene Länner géint Journalisten, Magistrate, Politiker agesat goufen, en Tool, wou dann och zu Lëtzebuerg vun der Regierung wäert finanzéiert ginn. 2018 loung laut Geriichtsdokumenter eng Lizenz bei 6 Milliounen Euro fir europäesch Staaten, plus wat ee méi iwwerwaacht huet, wat d'Käschten an d'Lut gaange sinn. Interessant ass awer do, datt e Länner wéi Saudi-Arabien 55 Milliounen u Pegasus bezuelt hunn. Dat heescht, de Lëtzebuerger Staat wäert mat deene Software, wou en elo keeft, an anere Länner mat finanzéieren, an Dir kënnt Iech jo virstellen, ween a Saudi-Arabien an all deenen anere Länner iwwerwaacht ginn ass. Mir Piraten hunn eng kloer Konklusioun gezunn, keen Asaz vu Staatstrojaner. D'Sécherheet ass wichteg, mee se däerf net d'Fräiheet opfriessen. D'Justiz brauch Vertrauen, net d'Iwwerwaachung. A Vertraue kënnt net duerch e Staatstrojaner, mee duerch Transparenz, Verantwortung a Respekt virun de Grondrechter. Well Dir mengt jo net, datt d'Gangsteren op all deene Plattforme bleiwen, wou d'Virriedner lo hei ernimmt hunn. Digital fonctionnéiert dat net esou. Déi Gangsteren, déi wierklech eppes ze verstoppen hunn, wäerten do sinn, wou Pegasus an de Staatstrojaner nach net ass. An dat wäert net esou einfach fonctionnéieren, datt en déi lo op WhatsApp bleiwen, wa se wëssen, datt moar d'Justiz dat iwwerwaache kann. Dofir ass dat. Komplett falsch, dass ee mengt doduerch géing d'Sécherheet an d'Lut goen. Mir Pirate ware scho laang virum Staatstrojaner, och senge Konsequenzen, well hien als Trojaner wäert e net agrenze kënnen. Déi Software wäert herno op deenen Apparater landen, wou Der guer net wëllt, villäicht souguer op Regierungsapparater oder soss zwousch, well e Staatstrojaner kritt Der net agespaart. Dat ass eng Software, dat kritt Der net an e Käfeg. Mir stinn op engem wichtege Punkt, entweeder hale mir un engem Rechtsstaat fest, wou de Bierger d'Rechter huet, och vis-à-vis vum Staat, oder Dir gitt an eng Zäit, wou d'Iwwerwaachung de Standard gëtt an d'Privatsphär d'Ausnam. Dofir soe mir Pirate ganz kloer Nee zum Staatstrojaner. Mir wëllen e Staat, dee seng Bierger net iwwerwaacht.